Nye be a ɔ na be Richard Kwame Seƒe ye nye ame yi ke de wɔna tɔxɛ aɖe to me. Eva lɔ TV ele afia be yeakpɔ ɖa be nu ka tututu edzi yim a. Eye nu yi ke kpɔm mi le nye be wona be ame aɖewo na sign woa sign agreement ne ame aɖewo tiatia aɖewo yi ke wolɔ̃ be yewoa srɔ̃ dɔ. Vɔ agblɔ be Honorable Richard Kwame Seƒe e te ta ƒo ƒu ko wowɔ wɔna ya tɔxɛ le aŋlɔgã distrita me. Eye míeva afia gba ame vovovowo le afia. yi ke wona míenya be yewo agreement sign ge ne over one thousand people eh, ame ɖeka ɖeka be akpe ɖeka yewo eh, agreement ya tɔxɛ sign ge na vovovo ye míeva sukuvi aɖewo alo nusrɔ̃vi aɖewo gbɔ míabia nu ɖeka eve tso gbɔ leke wokɔ kpɔ wɔna yae eh, nage ɖe wɔna ya me nasrɔ̃ dɔ le gaƒoƒoa me leke dzɔ hafi ne kpɔ be o wɔna ya enye wɔna yi ke ade dziwo le gaƒoƒoa me Wɔnɛ enye wɔna nyui aɖe yi ke be enya me me register be mawɔ tailor dɔ ta ye seamstress ye wɔna va enyo ale ke gbegbe be nye hã mete ŋu kpɔ mɔnukpɔkpɔ be mage ɖe eme mava srɔ̃ dɔ ta enye wɔna nyui aɖe yi ke be míaƒe MP ahe vɛ na mi ta míeda akpe nɛ gbogbo hã. E mía míasi míasi míasi be miame aɖewoa ne miege ɖe dɔwɔƒea miesrɔ̃ nua tɔtɔ ɖeka eve koa Eko mi va zu gangaroo, mi me dina be yewo ga bu madam o. Kpɔ wo ɖi leke. O le nya gbɔ nyea, o nye ŋu o nye nye ŋutɔ me ɖo be ma srɔ dɔ, ma va zu nane le tsɔme ta. Me ɖokui nye bɔbɔ gre madam a te kple zu ma srɔ ŋu sia ŋu yi ke o be a offer nam kɔa, ma srɔe kple zu be nye ma va trɔ zu madam a be ya ene. Ke e, ale ke wo be ne mi ame aɖewo mi srɔ ŋua ɖeka eve aɖewo kɔa, e, ke ne, ne mi bu na be yewo zu madam le kpɔ do mia, leke o dze ne woa tɔtɔ ŋua? Me ɖokui. Ke ŋua kawo na tia tɔ na mi? Fifia nye ŋutɔ mete kat na fle atɔ, mete tɔ na trauza, mete tɔ na fitin mm. Ye ɔ tso Honorable Richard Kwame Seƒe dzia, ya ye te tɔ na fle, ye te wɔ na katins, ye te wɔ na nu ɖeka eva ɖo yi ke de na ye dzi kple su be ya yi kpɔ ŋgɔgbe yi. Kuma agblɔ be Eva Love TV edze agba ele afia ta mia ge ɖe ame ɖeka vovovo ɖewo dzi. Sista ɖeka le gbɔ nye afi, wo ate age ɖe megbe. Sista. Leke wòdzɔe? E, míekpɔ be e, vi la tso gake be o yeabɔbɔ ne yeasrɔ̃ dɔ. Leke nèkɔ kpɔe be gaƒoƒoa mea, togbɔ be vi la tso, srɔ̃ la tso hã, ebe yeabɔbɔ ɖe ame aɖe te yeasrɔ̃ dɔ? Nyateƒe, e, mekpɔe be edɔsɔsrɔ̃a enyo. Ga wònye be nye ŋutɔ nyemete ŋui o ta eye honorable Kowuia vɛ enye ame ɖe asi ɖe eme be nye hã mekpɔe su be etsɔ nye hã wɔ, e, edɔ nanɔ esi nye ŋu nye hã manɔ wɔwɔm. Akɔ kpe ɖe Ghana dua ŋu. Ye be ye hã edɔ nanɔ ye si ŋu ne ye hã yeakɔ kpe ɖe Ghana dua ŋu. Míasi be mi ame yiwo ke si ye evi lea, mi me Madamuwo bum o. Eɖewoe nye be mia srɔ̃wo ma asi ɖe me mia ŋu mia anɔ anyi asrɔ̃ dɔ o. Ne mie gbɔ va aƒeme kaba o ke mia srɔ̃wo kpɔ dziku. Leke ye gbɔwo ɖe leke wole? Meɖe ku gbenye mele nenem o. Gbewoa le fafe srɔ̃ me fu ɖem no le aƒea me. Meɖe kua? Akpe. Kɔa eyae ɖe eme na mí be ya ye gbɔe ye srɔ̃ me fu ɖem na ye be yemeva dɔa me kaba o alo ale alekeleke o. Ya ye dzi, togbɔ be vi le esi hã, yebɔbɔ ye ɖokui ɖe madam te be wòafia ye ŋu ale ke yedze be yeasrɔ̃e. Míakpɔ be míage ɖe ɖeka eve aɖewo dzi ne woaɖe woƒe nya agblɔ na mí. Aunty, Lekee? Madam, Vi, woawo mekpɔ be woaɖu mɔ anyi woasrɔ̃ dɔa hã vɔ hoe. Eye ne ge ɖe dɔmefia dzi ŋu nɛnɛa? Dziŋɔ ame tɔ̃ yina ene. Dziŋɔ ame tɔ̃ yina ɖe wo me ene. Gake fifia ame si be wò ŋutɔ cut na ŋua, etɔ na fly, me nenema? Mekui. Akpe, le wò madam ɖee, fike godzi wòa nene? Fike wòa netso? Me le kpɔ tɔgbe ƒe line a me. Ok, ok, wɔ le kpɔ tɔgbe line a me. Mekui. Ke leke ne kɔ kpɔ Honourable Richard Kwame Sɛƒe ƒe wɔna ya be wòava kpe ɖe yewo ŋu le du, eh, Aŋlɔga district a me? Oh, enye nu nyui. Elabe mía ame aɖewo hã mide suku, togbɔ be mide sekɛndri suku hã, míekpɔ be asinudɔ ye va yiyim fia. Ta nenye be mí, mía ŋutɔ mílé mo ɖe eŋu koa, míawo hã mígbɔna ame zu ge etsɔ. Ne yewo ŋutɔ yewolé mo ɖe eŋua, yewogbɔna ame zu ge etsɔ ye na be yewokpɔ be yewoage ɖe eme. Togbɔ be yewode suku hã, yewokpɔ be asinudɔa enye nu yi ke ke leke wònye ale yi ke nèle nu srɔ̃m ɖe, eɖana asi wò ŋu, nèyina ko egbɔna. Wònye be woɖe me, wona wose ƒe gblɔ na mí be, Nya ma ɖewoa, ne woyɔ wo gbɔa, atsi esu na wo. Kpɔ aƒe ame ɖee le fafe ya. Ee, eƒe srɔ̃ nye be, Nike mawɔ do dzidzɔ ne nye ŋutɔ kpɔ? Ya mɔ ɖe ɖe li. Akpe, nakpɔ be ya ƒe aƒe amea le bɔbɔe, eye srɔ̃a be, enu yike wòawɔ ne wòayi dɔ ma gbɔ asrõ dɔ na ye ko ne dɔ na ye dzi ko aƒea me na egbɔgbɔ koa, ye ko wɔm wole. Kuma gblɔ be enye nu nyui aɖe yi ke woyɔna be Richard Kwame se ƒe ede tome yi ke Ever Love TV edze agba va aŋlɔ gã Global Church-a me afia. Ne edze agba ege ɖe wɔna me akpɔ nu sia nu ɖa ta akpe na wò. Dze agbagba na like míaƒe page le Facebook, nenema ke na like le YouTube nage ɖe eme kple susu be na support mí ne wɔna ya nayi ɖe ŋgɔ gbe. Aunty wò ŋkɔ ɖe? Maraku ŋkɔe nye Ame Pamela. Ok Pamela, Ye mía, míase egɔme be wò hã ge ɖe wɔna tɔxɛ ya me. Ẽ, afia nèɖo fia, aleke nèkpɔ be wɔna ya ade ye ɖekae dzi be ye hã yeƒe tutu ɖe ŋgɔ gbã nayi nu? O Mɔrɛku, wɔna ya enyo. Nàƒo nu sesĩe nam. Wɔna ya enyo. Enye dzidzɔ manyagblɔ nam be mía fofoa de wɔna ya to me. Ɛhɛ, enyo. Enye wɔna nyui aɖe na wo be wode wɔna ya to me. Ke le wò aƒea me ɖe, lekee? Ẽ, abe ale wogblɔe, wonɔna boblo ɖe eme na mí, enya bena ta. Ame aɖewo hã, ƒe ameawo melɔlɔ̃m o. Ne mi yewo srɔ̃ dɔ, mikpɔ be yewo nye nua ɖeka, eve, etɔ̃ tɔ ko mizu akɔsu le aƒea me. Mi medzi be yewoa gbubu abu yewo ƒe madam o. Le gbɔwò ɖe, leke wòle? Mɔɖe ku nyaa, mele nenema o. Wɔ mele nenema o. Menye kamera ye nèkpɔm ye nègbɔgblɔm be meye mele nenema o. Eku ao. Ah ok, mia si ebe yea ye mele nenema o. Ta miakpɔ ɖa be leke yi ame yiwo ke wo agbagba dzem ɖe gegem ɖe wɔna me ɖe, woƒe ŋgɔgbe yiyi kple nuwo ɖe enyonyom hã. Ko ke ɖe leke yi?

dɔsrɔ̃vi vovovo. Ɖo ŋku dzi be wo dɔsrɔ̃ wo dɔsrɔ̃vi ɖekaɖeka abe wɔme taosin almost taosin ye xɔm wo le ɖe dɔ kaka woxɔ ge badzi by badzi up to January. Ta amewo gegem ɖe eme. Ne ekpɔ afi ma nakpɔ be video hã eɖewo li nakpɔ be amewo ŋkɔ ŋlɔm registration is still going on. Kɔ akpe be mía edze abe eva wɔna ya me tɔxɛ.